Mae'n amser cyflwyniad agor y llyfr tîm Eglwysi Cymraeg Caerdydd, gyda stori arall o Beibl Newydd y Storïwr, Lion Hudson, gan Bob Ham. Tybed, beth fydd yn digwydd heddiw fel rydym yn agor y llyfr? Helo,
a chroeso. Diolch am cael dod ato chi. Ni ydy criw agor y llyfr Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. A heddiw, da ni'n mynd i ddweud stori o'r Beibl wrthoch chi. A mae yna le pwysig i blant fel chi yn yr hanes yma. Felly, gwrandewch yn ofalus.
Odych chi wedi bod tu ôl i dorf fawr neu griw erioed? lle nad oeddech yn gallu gweld beth oedd yn digwydd? Wel, yn y stori heddi, mae yna dor fawr o oedolion. Pawb yn gwthio eraill o'r ffordd er mwyn iddyn nhw gael gweld Iesu a thynnu ei sylw. Heddiw, rydyn ni'n agor y llyfr yn y stori a elwir Iesu a'r plant.
Fedra i ddim gweld! Galwodd gwraig ddall. Fedri di fy helpu fi, Iesu? O, fedra i ddim cerdded! Galwodd dyn clof. Iesha fi, Iesu, os gweli di na.
Fedr e ddim clywed! Galwodd ffrind dyn byddar. Cyffwrdd ag e, Iesu, a gwna fe'n iach. Roeddon nhw ym mhobman, pobl gyda phob math o afiechydon, a theimlai Iesu drueni droston nhw i gyd. Felly, fe wnaeth e beth allai i helpu'r dorf y diwrnod hwnnw. Meddai merch fach wrth ei mam. Fedra i ddim gweld. Mae gormod o bobl yn y ffordd.
Meddai ei brawd bach. Fedra i ddim symud! Rŷn ni gyd ar ben ein gilydd fan hyn!
Beth ddwedais di? Gofynnodd ei tad. Fedra i ddim clywed! Mae'r dorf yma mor swnllyd! Esgusodwch fi! Meddai ei mam wrth un o ffrindiau Iesu. Roedden ni'n dyfalu, a fedrai Iesu weddïo dros ein plant ni!
Ydyn nhw'n sâl? gofynnodd y ffrind. Na, dim.
O'n i eisiau gofyn i Iesu ofyn i Dduw i gwarchod nhw. O!
Meddai'r ffrind yn ddiamynedd. Wel, fel y sylwch chi, mae, mae Iesu ddyn prysur iawn. Mae ganddo lawer o bethau pwysig i'w gwneud. Llawer o bobl sal i'w hiachau.
A hynna'n wir! Ychwanegodd un arall o ffrindiau Iesu. Mae oedolion yma sydd eisiau ei help o. Fedr o ddim cyboli, dio'm yn gallu boddran efo plant! Yn enwedig plant sydd ddim yn sâl hyd yn oed! Meddai'r trydydd ffrind. Byddai'n wastraff ei amser!
Edrychodd y fam, y tad, a'r plant ar ei gilydd. Wedyn edrychon nhw ar y llawr, a thro i adael. Roeddon nhw'n teimlo'n drist ac yn chwithig. Dyma'r ferch fach yn rhwbio dagrau o'i llygaid a gofyn, Ydy hyn yn golygu na fyddwn ni'n gweld Iesu? Ond cyn i'w mam fedru ateb, galwodd llais arall o ganol y dorf. A, arhoswch!
Llais Iesu oedd e!
Dewch â'ch plant! Does dim eisiau i chi teimlo yn chwithig. ac fe edrychodd yn siomedig ar ei ffrindiau. Cododd Iesu'r bachgen bach a'r ferch fach a'i gosod nhw ar ei lun. Rhoddodd gwtsh iddyn nhw eu cyfleidio, y ddau ohonyn nhw, a dweud, Gwrandewch, Dwi eisiau i bawb wrando, yn enwedig fy ffrindiau i. Ddylch chi byth gadw'r plant draw oddi wrtha i, mae plant yn bwysig i mi a phawb arall. Dwi eisiau bod yn ffrind iddyn nhw hefyd. Allwch chi ddim gweld? Mae Duw am i mi, am i ni gyd bod fel y plant hyn, yn ei garu e fel tad, yn trystio yno fe, yn llwyr.
Wedyn, gweddïodd Iesu dros y plant, rhoi cwtsh arall iddyn nhw, a'i hanfon nhw'n nôl at eu rhieni gyda gwên fawr ar eu hwynebau.
Weithiau, gall oedolion edrych yn hynod o bleser, Pa fath o bethau maen nhw'n gwneud drwy'r dydd? Gyrru, siarad, coginio, siarad, siopa, siarad, googlo a siarad. Wel, rydw i'n falch bod yna rhywun yn ein stori heddiw nad oedd yn rhy brysur i neilltuo amser i blant. Roedd Iesu yn ffrind arbennig i blant, a doedd e byth yn rhy brysur i siarad â nhw, nac i wrando arnyn nhw chwaith.
Cewch llyged am funud. a meddyliwch pa mor arbennig y byddwch chi'n teimlo pan fo rhywun yn gwneud ymdrech i roi'r gorau i'r hyn maen nhw'n wneud er mwyn treulio amser gyda chi.
A nawr, rydw i'n mynd i ddweud gweddi. Ac os ydych chi am ei gwneud hi'n weddi i chi, dwedwch amen ar y diwedd ar fôl i. Dduw annwyl, diolch i ti am y stori hon, sy'n yn atgoffa fod Iesu wedi neilltuo amser arbennig i'r plant. Amen.
Amen. Amen.
Wel, dyna stori dda am Iesu yn croesawu plant ato. Gobeithiwch bod chi wedi mwynhau. Dyna ni am y tro. Felly, hwyl fawr tan y tro nesaf.
Hwyl fawr. Hwyl fawr.